Salam mähriban adamlar. Bu gezek syrly utudan ýene-de bir bolan wakany size taýýarladyk. Bu bolan wakamyzda bir milliarderiň läljek gyzynyň çyn ýürekden söýen bir oglany onuň garyplygy üçin nähili kemsidendigini we birnäçe ýyldan soň tötänden garşylaşmada olaň ikisi üçin hem garaşylmadyk bolan bir wakany size gürrüň bermekçi. Onda basymrak soňuna ýetmek üçin waka başlalyň. Tom Reýçele duşan wagty ýigrimi ýaşyndady. Ýaş ýigit şol wagtlar Reýçeliň kakasynyň ofisinde arassalaýjy bolup işleýärdi. Ol iş onuň durmuşyndaky ilkinji iş bolupdy. Tom ol işleýän ýerinde Reýçel görüp, oňa aşyk bolýar. Ol ondan gözlerini alyp bilmeýärdi. We Tom şol günden başlap, Reýçeliň gürleşmegine synanyşýar. Ýöne Reýçel oňa hiç hile-de dönüp bermeýär. Tom Reýçele garşy päk we dürs aragatnaşyk gurmaga çalyşýar. Günlerde bir gün Tom Reýçele ony nähili gowy görýändigini aýtmakçy bolýar. Ýöne haçan-da Tom öz duýgularyny Reýçele beýan edende, Reýçel onuň üstünden gülüp onuň sözüni almaýar. Reýçel Toma şeýle agyr sözler diýýär. Men günde seniň bir aýda gazanyp bilýän aýlygyňy sowýan. Sen nädip pikir edip bildiň men seni ýalakyň sözüni alar diýip? Men seni hiç wagt hem gowy görmeýän. We men pikir edip ýörme-de, bar özüň ýalakyny gözläber diýip, aýtýar. Özem, meň kakamyň ofisiniň hem ýok gollaýar. Reçel bu sözleri örän gygyryp aýdypdy welin, ony ofisdäki oturan hemme işgärler eşidýär. Reçel Tomy şeýle masgaralap goýberýär. Tom bu bolan zatlary çydap bilmän, ofisden aglap çykyp gaýtýar. Soňundan Tomy hiç kim otayda görmeýär. Aýlar günlere aýlanyp durdy we şeýdibem on ýyl geçensoň, Tom bilen Reçel tötänden bir eşik dükanynyň gabaslaşýarlar. Olaň hersi bir gyradan ýöräp gelýärkäler, birden ýüz-ýüze gabat gelýärler. Olaň ikisem bir-birlerini görüp geň galýarlar. Reýçel Tomy bir görende tanap, oňa salam berip ýagdaýlaryny soraýar. Weýol ýene-de, Men örän bir akylly adama durmuşa çykdym. Ol işinde her aýda on bäş müň dollar pul gazanýar. We sen heý bir ömrüň dowamynda şoň ondan bir birini gazanyp bildiňmi diýip soraýar. Toma söýen gyzyndan bu sözlerini eşitmek örän agyr düşýär. Ol hiç zat jogap bermeden durýar. Soňra aňardan Reýçeliň adamsy Karder onuň ýanyna gelýär we ol Tomy görüp, ony tanap, mylaýymlyk bilen salamlaşýar. Karder Toma, Eýýäm siz meň aýalym bilen tanyşypsyňyz öýtýän diýip, Tomy bärde görendigine şatdygyny aýtýar. Tom hem mylaýymlyk bilen hiç zat bolmadyk ýaly özüni alyp baryp, Men hem ýene-de sizi bärde görenimme şat diýýär. Soňundan Karter aýalyna seredip, Ezizim, bu meniň başlygym tanyş bol. Ol meň şumatky işläp ýören proýektimiň menejeri bolup işleýär diýýär. Reýçel bu aýdan sözüne örän geň galýar we näme diýjegini bilmeýär. Şol wagt hem Tom ýylgyryp, Men biraz howlukýan, barmaly ýerlem bar diýip o taýdan gaýtýar. Olaň ikisi hem Tomuň yzyndan seredip duruşlaryna Reýçel geň galmakdan ýaňa özüni gerip bilmän galýar. Reýçel öz adamsyndan, Hakykatdan hem ol seniň başlygyňmy diýip soraýar. Adamsy hem, Hawa ezizim, ol meň başlygym. Ol örän sadadan gowy adam. Emma durmuş oňa ýaşlykdan biraz ýowudyrak garapdyr. Ol bize onuň halan gyzy onuň sözüni almandygyny we onuň garyplygy üçin ony örän maskaralandygyny aýtdy diýer. Soňundan Tom hem bu bolan zatlara jany ýanyp, çyny bilen gije-gündiz işläp başlapdyr. Onuň agyr zähmetiniň esasynda ol basymdan üstünlik gazanýar. Ol indi her ýylda million dollarlap pul gazanýar. Emma iň gynandyrýan ýeri, ol intägem öýlenmän ýeke ýaşaýar. Onuň söýen gyzy onuň ýüregine şeýle agyr ýara salypdyr welin, ol indi başga birini halasy hem gelenok. Göz öňüne getir, Tomyň söýen gyzy onuň sözüni alan bolsa, onuň durmuşy nähili gowy bolardy diýip, Karter sözüni soňlaýar. Reýçel bu sözleri eşidenden soň gözýaşlaryny saklap bilmeýär. Ol şol gün bütin durmuşy boýunça gerek sapagyny edinipdi. Dostlar, bu bolan wakamyzda biz Tomyň ýeke özüniň jan ýangynly, goldawsyz nähili üstünlik gazanandygyny gördük. We ýene-de ony, eger-de Reýçel onuň sözüni alyp, kyn günlerinde ony gollap duran bolsa, Tomyň nähili derejelere ýetjekdigini hem göz öňüne getirip görüň. Şeýlelikde wideomyzyň soňuna geldik. Hoş, sag boluň!